Tata atu ki te 120 pāuna te utu ki te hoko i ngā hū omaoma wahine nō Adidas. Ko tērā te pūtea e riro ai te kaimahi o Adidas mō ngā marama e toru. One pair of Adidas trainers in the UK can cost anything up to £120 for the latest women's sports shoes. That's three times as much as a month's wage for an Adidas worker. Kia kaua hoki tātou e pōhēhē he wiki mahi 40 haora noa iho te roa. And we're not talking about a 40 hour week either. Whetū tekau haora te roa o te wiki mahi mō ngā manomano kaimahi o ngā whare hanga hū o Eridas ki Haina. Kei te takahi a Eridas i ngā ture mahi o Haina,

Ka whakatūria e Nike ngā whare tōtā i Haina, i Indonesia, i Vietnam hoki. Rua tekau hēneti ia hāora te pūtea, ka riro mā te kaimahi i Vietnam. Nike sweatshops can now be found in Indonesia, China and Vietnam. Nike workers in Vietnam earned on average 20 cents per hour. Harai te mea ko te pūtea pāpaku me te roanga o te wiki mahi. Noa iho, te raru, te kino hoki ngā tūāhua mahi o ngā whare tōtā nei. It's not just the low pay and the long hours that's the problem, the conditions are appalling as well. Roto i te wāhanga waru haora, ka taea te kaimahi ki te haere kotahi ki te wharepaku. Mō te inu wai e rua ngā wā. Maiangi ai te tangata i te wherū, i te haukino, i te wera rawa atu. Workers are only allowed to go to the bathroom once in an eight hour shift and they can't drink water more than twice a shift. Many of the workplaces have inhumane conditions causing workers to faint from exhaustion, the fumes, the heat. Te mōrikarika hoki o ngā kamupene kaitā nei e taetae ana ki wēnei whenua ki te takahia i te wairua tangata. Nā te ngoikore o ngā ture whenua ki te tiaki i te kaimahi, ka tūkinotia te kaimahi. It is outrageous that these top corporate giants are able to come into these countries and exploit the fact that they have no protective labour laws in place to look after their workers. Nō reira e tautoko ana te Pāti Māori i tēnei pire kia aukatihia ngā mea kua hangaia ki te whare tōtā me kī kua hangaia e te kaimahi taurekareka. And so the Māori Party will certainly support this bill to ban the importation of goods made in whole or in part by slave labour. Roa te wā e noho tārewa ana tēnei take. It has been a long time coming. Whā tau ki muri i heria mai e Trade Aid tētahi pētihana ki te Paremata. I hainatia ai e te 17 mano tangata kia aukati te hoko i ngā mea nō tāwāhi kua hangaia e te ringa o te kaimahi taunekeneka. Four years ago, Trade Aid brought a petition to Parliament, signed by some 17,000 people, requesting New Zealand to legislate to ban import or slave labour products. Engari, i a rātou e whakarite ana i te pētihana nei, Ko tā te kāwanatanga kē, he whakatutuki i ngā kirimana hokohoko wātea nō rāwāhi, ahakoa horekau he ture tiaki i te kaimahi. But of course, while Trade Aid was preparing its petition, the government of the day was busy passing free trade agreements with little or no protection for workers. Ahakoa Reipa, ahakoa Nāhinara, He orite tonu, kahore he paku aha ki a raua. Labour or National, it doesn't seem to matter to either of them. Engari he kaupapa nui rawa tenei ki a matou o te Paati Maori. Well it does matter to the Maori Party.
I nga tau e rua ki muri i puta mai te kupu awangawanga a te kaititiro o te UN mo te mahi taurekareka.

Mēnā ka aukatihia te pūtea ka reiro ki ngā kaimahi nei, ka pēhea rātou e whai oranga ai? The one issue that has caused some concern for our caucuses, if the slave wages are taken away from these people, what will they live on? Kua toitū te Pāti Māori hei kaitautoko i te whakakorenga o te rawakore. Kei te tino whawhai hoki mātou. Kia patua i te pōhara e pā ana ki te hunga tamariki. The Māori Party has made a conscious commitment to respond to the global call to action against poverty, with a particular focus on the eradication of child poverty. Engari, he pōhēhē noi, noiho nō tātou, kua kore tēnei āhuatanga e kitea i Aotearoa. Of course, it's not as if New Zealand has got our own backyard looking pristine and clean. Hei tā te Rōpū Tiaki i ngā Tamariki Pohara, i tērā tau he hauono te tokomaha o ngā tamariki e noho ana i roto i te whare tino pohara. The Child Poverty Action Group said that in 2008, one in six New Zealand children still lived in a household below the very lowest poverty lines. Nō reira me kaha tātou ki te whawhai i ngā kino maha o te ngārara nei. So we need to tackle tackle it on all fronts. Kei te tautoko pūmau mātou i te Pire nei. Ka huri ngā whakaaro ki tēnei mea te mahi taurekareka me ōna whakapānga weriweri ki te hunga tamariki Ka koropūpū te riri i roto i a mātou. There is no question that we would not support this bill. Our anger is particularly profound when we think of the ever-growing problem of child slave labour. Neke atu i te whā miriona ngā tamariki ki Brazil, tekau mano ki te hauāuru o Īnia, Tekau mā rimo mano ki Pakistan e mahi ana i ngā whare mōrearea ki te tuitui i ngā pōro poihana mō ngā kamupena kamupene pērā i a Adidas. Some four million children in Brazil, some ten thousand children in western India's Punjab region and some fifteen thousand children in Pakistan are found working in unsafe and unhealthy conditions, sewing of all things, soccer balls for companies like Adidas. Nā te kino o ngā tūāhua o ngā whare tuitui nei, ka pāngia te tamariki ki te matakere pō, ki te ringa hauā, ki te mamae o te tuarā, ki te mamae o te kakī. The factory conditions are so harsh and dangerous that it's not uncommon for children to lose their eyesight, deform their fingers, suffer from chronic back and neck pain and more. Nō reira e tautoko ana mātou i te pire nei, ae mārika. So, will we be supporting this bill? Too right. I a mātou e tautoko ana i te pire nei, ko te tūmanako, kia whai wā te Kāwanatanga ki te aro atu i ngā āhuatanga o te rawakore, e pā atu ana ki te tamariki. And while we're supporting this bill, maybe there will be some support for our government taking some action to respond to the persistent poverty that continues to drag us down, including of course our shameful record in addressing child poverty. Kia ora tātou katoa e te whare, tēnā koutou te whānau. Greetings to the House, greetings to the whānau.